Күндүл күн сыдьаайа, үөрүүнү үксэттин, үтүө күннээн. Мин аатым Никольская Лида. Ефрем Степанович Сивцев Таҥлам бөрө аатынан Бөдөҥ орто оскуолатын бэһис кылааһыгар үөрэнэбин. Сыллар-хонуктар ааһаллар. Туох барыта бу сиргэ ситимнээх. Бу олорор олохпут биирдэ баар буолан хаалбатаҕа. Өбүгэ саҕаттан тиһиллэн кэлбити салҕыыбыт. Ситим быстыбатын туһугар биһиги күнэтэ үлэлиибит хамсыылар. Киһи соло-соргулаах, айана аргыстаах буоллаҕына бу сиргэ кэлбит ытык иэспитин толоробут дьолбут тиксэбит. Олохпут соло субуллар. Сороҕор ыллык буолан синньэ ынар, сороҕор аартык буолан арыллан кэлэр. Мээнэҕэ урут да билигин да кимтэн кииннээххин, хантан хааннааххын диэн ыйыппаттар. Билиҥҥи кэм хас биирдии ол бэйэтин ааллык маһын оҥостор буолан эрэр. Ол курдук мин төрүччүбүн үөрэтээри хос эһэм эһэм тус туһунан хос эһэм эһэм сэрии кэннинээҕи сылларга хайдах олорбуттарын билээри бу тиэмэни талбытым Нумал быһыытынан, былыргы кэмҥэ атын-атын улуустан күүстээхтэр кэлэн бэйэ-бэйэ олорон кытта күрэстэһэр күөн былдьаһар эбиттэр. Ол курдук биирдэ Нам улууһугар Дьампаҕа биир күүстээх киһи кэлбит уонна тойоннорун аныттарбыт. Ону туран үлэһиттэрэ тойоммут уол утуйастар киирэн көр диэбиттэр. Баран, көрөн баран кэлэн кэпсээбит, туох улахан киһитэ сытарый, сылбах курдук дии диэбит уонна көрүстэспэккэ эрэ дойдутугар айаннаабыт. Сылбах, сылбах диэн охтубут аарыма тиит силиһин ааттыыллар. Ол кэнниттэн сылбах диэн аат номоххо киирбит. Хас биирдии государство, норуот эбэтэр билиҥҥи түмсүү бэйэтэ туспа дуогалаах. Буолуохтаах дии саныыбын. Саха олоҕо бары былыргыттан саханы арыаллаан, бу тойус айылҕаҕа тэҥҥэ үлэлээн-хамсаан сайыҥҥы омурук куйааска буһан, тымныы томороон тымныыга тоҥон, хатан, үлэҕэ барытыгар эриллибит, мускуллубут дьиэ кыыла буолар. Үлэһит киһи арахсыспат күүстээх-уохтаах, үлэһит киһи аргыһа үлэ үлэһит киһи Үлэһит саха диэн суолталаах буолар диэтим. Биһиги аймах уруккаттан билиҥҥи кэмҥэ диэри дьоҥҥо сирдэрбэтэх инникилэр кэккэлэрбитигэр дьон буолабыт. Онтон биһиги туоҕабытыгар саха оҕуһун ойуута киллэрилиннэ. Оттон күүстээх киһи хаһан баҕарар, ханнык баҕарар кэмҥэ өлөн-охтон биэрбэт оҥоһуулаах. Мин хос эһэм Сузлов Степан Спиридонович тоҕус оҕоҕо күн сирин көрдөрөр, олортон биирдэрэ мин эһэм Николай Степанович Сузлов буолар. Мин хос эһэм эһэм туһунан кэпсээтэх хараннар. Мин хос эһэм Степан Спиридонович тыһыынча тоҕус сүүс төрөнекки сыллаахха армияҕа ыҥырыллан барбыт. Иркутскайынан, Челябинскайынан, тимир суолунан айаннаабыттар. Тыһыынча икки сүүс оҕуһун алтыс полкаҕа аҕыйах хонукка үөрэппиттэр. Ол үөрэтэн баран алтынньыга Уонахсыс хайыһар десантнай биригээдэҕэ ыыппыттар. Онтон атын чааска тыһыынча үс сүүс оҕуһун тоҕус полкаҕа стрелогунан көһөрүллүбүт. Ильмин Кырга кимэн киириигэ улаханнык бааһыран госпитальга киирэр уонна тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн төрүт сыллаахха саас дойдутугар төннүбүт Дойдутугар Кэлэмээх холкуос сочынан кэлин биригэдьиэринэн сирбэ биэс сыл тохтоло суох үлэлээбит. Бөдөҥө дьиэ туттан көһөн кэлэллэр. Тыһыынча тоҕус сүүс бөһөн сэттэн сэттэ сыллаахтан бүтүн депутатынан быыбытын үлэлээбит. Тыһыынча тоҕус сүүс алтан аҕыс сылтан ысыскыпы чилиэнэ. Холкуоска сүөһү иитииттэн ылар бородууксуйаны оҥорууга ситиспит кыайыыларын учуоттаан, РВССР-га социологическай кодлаһы ударнига сочуогунаан, бүтүн норуот хаһаайыстыбатын бүтүн Советскай Союзтааҕы быыстапката значогунан үлэлиирин тухары элбэх бочуотунай грамоталарынан наҕараадаламмыт Аҕа дойду сэрии кыттыылааҕын иһин, үлэтигэр ситиһиилэрин иһин Москваҕа ВДНХ быыстапкатыгар кыттыыны ылан кэлбит. Араас элбэх куораттарынан сылдьыбыт. Коммунистическай араас элбэх куораттарынан сылдьыбыт. Коммунистическай үлэ ударнига буолбут. Биһиги хос эһэбит Дьон норуот убаастаан олорбут уулуссатыгар аатын иҥэрбиттэрэ. Кини олоҕунан, аргыһынан Марфа Захаровналыын тоҕус оҕону төрөтөн, үөгэйдээн улаатыннаран, оҕолоро дьиэ-уот туттан, оҕолонон, элбэх сиэннэнэн, уруу-аймах төнүттүлэр. Өссө да элбии турабыт. Мин хос эһэм тыһыынча тоҕус сүүс отуон аҕыс сыллаахха үлэлии-хамсыы сылдьан оһолго түбэһэн өлбүт. Мин эһэм ийэм аҕата Сууллов Николай Степанович. Кини Нам улууһун иккис Модут нэһилиэгэр балаҕан ыйын он ахсыс күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс төрт икки сыллаахха төрөөбүт. Киһи сааһыран, кырдьан баран, төһө да хараҥа олоххо оҕо сааһы көрбүтүн иһин, төрөөбүт алааһа өтөҕө куруутун күндү буоларын диэн эһэм кэпсиир. Эһэм Максим Кириллович Амосов аатынан холкуоска уон алта сааттан үлэтин саҕалыыр. Ыспутууну бүтэрэн эһэм үйэтин тухары инженер-механиганан үлэлиир. Кини коммунистическай үлэ дарга тыа хаһаайыстыбатын бочуоттаах знамян бэтэрээнэ, Саха Республикатын үлэ бэтэрээнэ уонна Бөтөҥ нэһилиэгин бочуоттаах гражданина. Билигин төһө да сэттэ уон ахсыс хаарыгар үктэнэр да, син биир ыалыккутун курдук үлэлии-хамсыы сүүрэ-көтө сылдьар. Бары билэрбит курдук спорт доруобуйаҕа улахан туһалаах. Мин эһэм Николай Степанович төһө да киһи буолбат диэбиттэрин иһин, кэнники үлэлээн-хамсаан спорунан дьарыктанан барар. Талан ылбыт спорда көҥүл тустуу буолар. Өбүгэрбит сүүһүнэн сыллар нөҥүө өттүгэр оонньообут көрүлээбит түһүлгэҕэ күөн көрсүһэн, кимнэрин-туохтарын өйдөрүн-санааларын билсибит оонньуулара тустуу буолар. Олус тэтимнээхтик, Саха сиригэр сайдыбыт көҥүл тустуу кимтэн кииннээҕи, хантан хааннааҕы диир буоллахха, аан дойду араас тустууларыттан силистээх. Ол иһигэр саха норуотун таптаан оонньуур, көрүлүүр күөн көрсөр хапсаҕайбыт бары албастара манна бааллар. Биһиги чулуу төрүттэрбит Эллэй омоҕо саҕаттан майгаттарбэт хара аата ааттаныаҕыттан кыахтаах, күүстээх быһый дьоннор тустарынан сүүһүнэн ааҕыллар үһүйээннэр кэпсииллэр. Ол онно Саха сиригэр олорор омуктар бары уһулуччу күүстээх бухатыырдаахтар, киэн туттар дьонноохтор. Көҥүл тустуу сайдыытыгар бүтүн норуот өрө туран тустуу суолтатын, сыалын-соругун үөһэ туттан, Саха сирин историятыгар, культуратыгар дьоһуннаах хардыылар оҥоһуллубуттара. Ити тустуу сайдыытыгар мин эһэм эмиэ кыракый кылаатын киллэрбит киһинэн буолар. Кини элбэх мэдээллэрэ, грамоталара ону туоһулууллар. Хас төгүллээх Нам оройуонун чемпиона, Трудовой резерв республикатааҕы турнир кыайыылааҕа. Махачкала куоракка Али Али бирииһигэр күрэхтэһии призера. Суздалов Николай Степановичка Нам улууһун көҥүл тустууга бэтэрээнигэр, эһээбэр физкультура уонна спорт бэтэрээнин бочуотунай знагын туттарбыттара. Саха сиригэр көҥүл тустууга кылаатын иһин мэдээлинэй наҕараадаламмыта. Эһэм үлэҕэ, спорка кырдьык даҕаны бэйэтин сыратын биэрбит киһинэн мин киэҥ туттар киһим буолар. Алаас диэн тыл бука хайа да омук кулгааҕар дорҕоонноохтук уонна чуолкайдык иһиллэрэ буолуо. Биһиэхэ мантан кэрэ өйдөбүл ахтылҕан кыымын саҕар аҕыйах буолуо. Тоҕо диэтэххэ, биһиги бары алаас кэнчээрилэрбит. Ийэ дойдубут алаастан саҕаланар. Мин эһээлээх эбээм урууларын кэҥэтээри икки туруйа уолаттара, икки кыталык кыргыттара бүөбэйдээн улаатыннараат ааспыт олоҕутунан өбүгэлэрэ олорон ааспыт сирдэригэр Дьампа алааһыгар сайылык дьиэни туттубуттара Кинилэр биир сүбэнэн өбүгэлэрбит олорон ааспыт олохторун үөрэтэллэр, элбэҕи билэллэр, ону кэнчээри кэскиллэригэр тиэрдэллэр. Ол иһин биһиги оҕолор өбүгэлэрбитин кытта быстыспат ситимнээх буоларбытыгар, кинилэр үтүө ааттарынан киэҥ туттарбытыгар үөрэтэллэр-такайаллар. Эһэбиттэн ааспыт историяларын интириэһиргээн, тоҕо маннык сайылык дьиэ туттан олорбуттарын туоһулаһан үгүһү биллим. Джампа диэн бу алаас биир сүрүн ураты биллиэтинэн ааттаммыт. Ол курдук алаастарга дьаама хаһыыбар эрэ эбитэ үһү. Улахан Джампа киэнэ дириҥ, онтон кыра Джампа киэнэ арыы да чычаас. Дьэ, эбигэр эбит мантан сиэттэрэн, алаастаран улахан кыра дьампа диэн ааттаабыттара буолуо диэн эһэм сабаҕалыыр. Дьэ, ити курдук халыҥ сууздулаптар, аймахтар биир санааннан салайтаран, биир сүбэннэн тэринэн, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыллаахха бүгэрбит соллорун утумнаан төбөтүгэр кытыйалаах, үс өттүнэн аттарыардаах бастыҥ маҥан сэргэни байбачча анньан, Дьампа алааһыгар иккис тыыны киллэрэн сэргэхситэн киһи аймах тоҕуоруһан ааһар сирэ оҥорбуттара Маны ол кэнниттэн биһиги аймахтар оттоон-мастаан самаан сайыны алааспытыгар туһалаахтык адаарар үтүө үгэстээхпит Маны тэрийиигэ сүүрээччи-көтөөччү алаас иккистээн ситиллэригэр үгүс сыратын биэрбит киһинэн мин эһээм Николай Степанович буолар. Мин хос эһээм мыраан үрдүгэр элбэхтэ сылдьыбыт сиригэр эһээм тохтоон сынньанар сир оҥорбута. Хас сыл аайы тахсан көрөр-харайар. Эһэм сайылыктыгар кыракый музей тэрийбитэ. Хос эһэм туттубут маллара-саллара өбүгэбит иһитэ-хомуоһа талыкы, суоруна, ыскаап, остуол. Эһэм үлэтигэр илдьэ сылдьыбыт суумката, эбэм мэдээллэрэ уонна да атыны манна көрүөххэ сөп Музейга баар тэриллэрэ эһэм аймахтартан, билэр дьонуттан ылытылаабыта. Атын сиртэн кэлбит дьон сэҥээрэ көрөллөр. Өбүгэлэрим төрөөбүт сирдэригэр, Дьампа алааһыгар, кини кэрэ айылҕатыгар оонньоон-көрүлээн дуоһуйа сынньанар кыах баарыттан олуһун үөрэбин. Доҕотторбор астына-дуоһуйа алааһым кэхтибэт кэрэтин, абылыыр дьикти күүһүн кэпсиибин. Мин хос эһээм эһээм ааттарынан киэн туттабын. Кинилэр курдук үлэҕэ бэриниилээх, спорка чугас, дьон олоҕо тутуһан үлэһит киһи буола улаатарга дьулуһуом. Болҕомтоҕо тиһин махтал.